Pnawn da pawb. Uh, Gadi mi fynd â chwi ar drip 200 mlynedd i'r dyfodol i'r blwyddyn 2224. Yma cawn ni TARDIS bach o Doctor Who Experience draw fanno ac yma bant yn ei. Yma dyma ni y cyhoedd a'r Llyfrgell Genedlaethol ac beth ni eisiau gweld yw sut oedd pethau nôl yn y 2020au. Dyma ni yn cyrraedd yr ystafelfa allan a da ni eisiau gwe- yy da ni'n gofyn i i ffeindio mas sut oedd pethau yn y cyfnod 'na. Sut oedd pethau ym y pobl y beu? Beth oedd nhw'n meddwl? Beth oedd eu gobeithion? Beth oedd eu pryderon? Dyma staff y desg yn dweud bod dim cofnod iawn tu hwnt i 2023 tan y 2030au. Roedden nhw'n gwybod Pethau fel pwy oedd y gweinidog yn y diwylliant adeg 'ny, fod ni'n gwybod pwy oedd yn Llywodraeth Cymru adeg 'ny, fod ni'n gwybod pwy oedd yn gwneud y penderfyniadau adeg 'ny, ond wedyn mae'r sgrin 'di mynd yn blank. Sut fyddwn ni'n gwybod beth oedd pobl yn meddwl yn y 2026? Yy, yn y hanner cyntaf y degawd, mae gennyn ni canlyniad o Brexit, mae gennyn ni pethau fel Black Lives Matter, mae gennyn ni pethau fel MeToo, mae gennyn ni yym yy yym yy lot o bethau diddorol yn digwydd, ond fyddwn ni ddim yn gwybod beth oedd ymateb y pobl yn ail hanner y degawd 'na. Gawn ni fynd nôl yn ein TARDIS a mynd yn ôl. Y fer hyn yn 2024 lle mae gennym ni y cyfle i newid y ffeithiau. Gawn ni edrych ar beth sydd gennym ni fel Llyfrgell Genedlaethol, stori ar gyfer holl y llyfrau, archifau, lluniau, darluniau, mapiau, yma, popeth sy'n dweud stori o Gymru, popeth sy'n dweud am ein gorffennol, Y dyfodol, Mae pethau ni'n gallu eu hyfryddu iddyn nhw, mae pethau dan ni'n gorfod dysgu oddi wrthyn nhw. Dysgu ydy popeth ambiti hanes. Os nad ydyn ni'n dysgu o camgymeriad y gorffennol, ry'n ni'n mynd i ailadrodd nhw. Edrychwn ar rai pethau yn y llyfrgell sy- sydd yn berthnasol i'r dadleuon dan ni'n cael heddiw yn y Cyfrif Gyfoes. y Gleira Hil, y Gleira yn y rôl Cymru mewn corff wasanaeth, a imperialaeth a pethau felly. Er enghraifft, mae gennym ni yma casgliad o yma dogferau Robert Clive, neu Clive Reindeer fel oedd yn cael ei adnabod, Sydd yn ffatri yn glir iawn pethau roedd e wedi cymryd o oddi wrth y Hen India. Roedd e'n eithr agored yn sgwennu lawr beth oedd e wedi sgwennu, a mae'r dogfennau yna bellach yn dystiolaeth clir o rôl y Cymry mewn hynny. Mae cofnodi o na bron mor gyfoethog â Chastell Powys ei hun, a mae pobl 'di dod draw o India i weld y pethau 'ma. Dyma ni yn cyfri, yn, yn cyfrannu at ddealltwriaeth y byd, o beth oedd yn digwydd yn y byd canrifoedd yn ôl, a beth oedd ein rhan ni ynddo fe. Yn yr un modd, mae gynnon ni nifer pethau o ystadau sydd yn sôn am beth sy yn y, yn y corff wasanaeth a theuluoedd o Gymru, a phobl o Gymru yn yr oes imperialaidd, llawer ohonyn nhw heb eu catalogio. Llawer ohonyn nhw, does neb yn gwybod amdanyn nhw. Llawer ohonyn nhw, does dim mynediad atyn nhw gan ddarllenwyr eto oherwydd diffyg adnoddau i gyflwyno stori hanes Cymru i bobl Cymru ac i gyfrannu at ddyfodol Cymru. Sori ar fwy am y am y Rhyngwladol. Gallwn ni sôn am pobl o Awstralia, yr Unol Daleithiau ac ati, yn dod i'r Llyfrgell, yn teithio holl ffordd i Aberystwyth i ymchwilio i'w hanesion nhw. Roedd eu cyd-deithiau wedi dod o Gymru a dyna nhw yn dod draw i ffindo mas mwy ar eu teuluoedd nhw. Dyma eto, Cymru-a'r byd, ac wrth gwrs mae pe perthynas gyda gwledydd Celtaidd. Mae, mae Llyfrgell yn actio fel Rwyf â ffôn y Llyfrgell Genedlaethol i Lydaw a Llydaweg hefyd. Mae llawer iawn o amrwyfau pwysig iawn i Lydaw yn cael eu cadw yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Am yma, am na fe mae'r Llywodraeth Ffrainc yn hoffi i, i Lydaw cael y Llyfrgell Genedlaethol ei hun. Yr achos i Werddon Mae, mae, mae fy ôl yn y Llyfrgell Genedlaethol yn enfawr o ran Iwerddon. Mae gennyn ni casgliad yn fawr am beth sy'n Iwerddon. Ac yn ddiweddar, roedd Iwerddon wedi mynd ati i i gyflawni prosiect mawr. Y prosiect roedd trio ail-adeiladu yr hen swyddfa cofnodion cyhoeddus. a hyn a losgwyd ryw ganrif yn ôl yn ystod y chwyldro. Beth, beth roedd rhan o hyn yn gweithio fel hyn. Roedd y sadau yn Cymru lle oedd perchnogion y bioteroedd yn Iwerddon. Bydden nhw gyda ail gopi o cofnodion oedd yn y swyddfa cofnodion cyhoeddus. Felly, mae rhain wedi cael eu digido ac yym yy mae mae nhw'n mynd at y casgliad digidol 'ma, mae Iwefor yn gwneud yn lle y hen swydd o swyddfa cofnodion cyhoeddus. Sbïa fai- yy faint o wahaniaeth mae hynny yn meddwl, a a lot o hyn yn digwydd fod heb Aberystwyth. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn trio cydweithio gyda Iwefor. Yma, a ni fel pethau, wel dyma, dyma ryw le arall lle dyn ni'n helpu polisïau Llywodraeth Cymru. Ac eto, ym maes addysg, addysg wrth gwrs yn bwysig, mae cwricwlwm newydd gyda hanes Cymru yn rhan hanfodol o cwricwlwm, am efallai tro cyntaf erioed. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae lot o tystiolaeth. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, mae nifer o deunyddiau yn cael eu gwneud i gynorthwyo athrawon. Gyda cwricwlwm newydd 'ma, mae eisiau cynyddu gweithredu yn y Llyfrgell Genedlaethol, nid cwtogi ar y, ar y cyllideb. Felly, mae, mi wna i sôn am jyst cwpl mwy o gasgliadau nawr. Mae gennym ni casgliadau am frwydrau mawr yn y Llyfrgell. Mae gennym ni casgliadau o dryweryn o Langyn Deian.

ei bod y, ei bod ni wedi gyrchdroi y toriadau arfaethedig, a'i bod ni wedi cael sicrwydd ariannol hyd y môr ynglŷn â dyfodol y Llyfrgell ac wrth gwrs yr Amgueddfa a'r Comisiwn. Diolch yn fawr iawn i chwi. Diolch, Jeff.